Durmuşymyzda käwagt bize edilýändigini bilmän galýan zadymyz, käwagt bolsa özümiziň bilmän edýän zadymyz bar. Manipulasiýa, psihologiki manipulasiýa, adam gatnaşyklarynda göze görünmeýän ýüp ýaly.
Manipulasiýa diýlende aklymyza erbet oýun gelýän bolup biler, ýöne her bir manipulasiýa erbet däldir. Käwagt garşymyzdakyny yrmak üçin ulanýan dilimiz manipulasiýanyň bir görnüşi bolup biler. Emma manipulýasiýa köplenç garşymyzdakiniň erkini elimize alýanlygymyz sebäpli gorkunçdyr. Psihologik manipulasiýa garşy tarapyň hereketlerini, duýgularyny olara bildirmän gol astynda almakdan ybaratdyr. Psihologik manipulasiýada iň üns çekýän barlaglaryň biri Milgram barlagydyr. Bir müň dokuz ýüz altmyş birinji ýylda Ýale uniwersitetinden Stenleý Milgram adamlary başlyklarynyň görkezmesi bilen nämeler edip biljekligini barladylar. Barlagda gatnaşyjylar başlygyň aýtmagyna görä, başgalaryň işine böwet bolýanlygyny pikir etdiler. Bu barlagyň netijesi bolsa psihologiýa dünýäsinde gaty üns çekdi. Barlagyň netijesinde gatnaşyjylaryň altmyş bäş göterimi Garşy tarap işimize böwet bolýaň diýselerem, başlygyň aýdanyny edip, böwet bolmagy dowam etdiler. Bu-da biz üçin görkezdi, adamlar başlygyň aýdanyndan çykman, öz wyždanlaryny aşyp, özlerini manipulasiýa etdirýärler. Bagty, saňa şu taýda bir soragym bar. Ynsan durmuşynda rahat we ynamly ýeri nirde tapýar? Köpimiz üçin bu söýgülimiziň ýa-da ýanýoldaşymyzyň ýany. Ýanynda özümizi gorkman, erkin gezýän, hemme zady paýlaşýan kişimiz durar. Ynha bu ýerde bolsa iň uly howp bardyr. Öz ynanýan ýerimiz, şol bir wagtyň özünde iň goragsyz diýen wagtymyzdyr. We bu goragsyzlyk manipulasiýanyň dogýan ýeri. Iň güýçli, iň täsirli manipulasiýa jübütler arasynda bolýandyr, sebäbi olar birek-birege iň ejiz taraplaryny görkezýändir. Duýgularyny, çagalykdaky trawmalaryny paýlaşarlar. Manipulator, ýagny manipule etjek kişi bulary bir ýarag hökmünde ulanar. ýanýoldaşynyň gorkularyny, günäkärlik duýgularyny, ýalňyz galmak gaýgysyny ulanyp, ony elletmäge başlar. Ýuwutlar arasynda iň köp ulanylýan manipulasiýa görnüşleri gabanmak, gestlaýt, we günäkärlemekdir.
Unutmaň, bir gatnaşykda özüňizi mydama günäkär duýýan bolsaňyz, kararlaryňyzy erkin ýagdaýda almaýan bolsaňyz, Ýa-da edýän, aýdýan zatlaryňyzyň dogrulygyna şübhe edýän bolsaňyz, onda bu uly ähtimallyk bilen manipulasiýanyň işidir. Manipulasiýa aslynda diňe sözlerden ybarat bolman, beýnimiziň biologiýasyny üýtgedip bilýändir. Dopamin. Ýoldaşyňyz size üns berip, size ýakyn bolanynda ýa-da aýtýan zatlaryňyza goşulyp, kabul edip dursa, ol gormon bölünip çykyp, bizi bagtladyr. Stres gormony bolan kortizol bolsa, Bizi tankytlanda ýa-da günäkär duýduran dartýandyr. Manipulator bu aýlawy bilip ýa-da bilmän ulanar. Başda siz tankytkar, günäkärler we siz stres ýaşarsyňyz. Soňursa azajygam bolsa size üns berip ýylgyryş eden bolar ýa-da kiçijik söýgi sözlerini aýdar we sen dopamin partlamasy ýaşarsyň.

Juwutlaryň arasynda iň köp ulanylýan manipulasiýa usullary, günäkärlemek. Sen bolmasadyň men bu ýagdaýda bolmazdy. Kişi durmuşyndaky ähli problemalarynyň jogapkärligini garşysyndakyga ýüklär. Sessizlik. Sähelçe kiçijik bir tartyşmadan soň hem günläp gürleşmän ýüzüwürk gezmek. Bu psihologiki jezalandyrmak. Bu ýagdaýda garşy tarap ol sessizligi geçmek üçin elinden gelen hemme zat eder. Gabanmak, söýgüden däl-de, ele almakdan dogýandyr. Ýoldaşyny töweregindäkilerden goparmak, ýalňyzlaşdyrmak manipulasiýanyň iň güýçli usullarynyň biridir. Eger-de meni söýýän bolsaň, ony edersiň, muny edersiň diýilýän sözleri eşiden garşydaş, söýülmemek gorkusy bilen ýaşap, islenen

Aah! Ben de diyorum ki acaba aramadım mı? Manipule ediyor! Manipulasiýa, gysga wagtlaýyn peýdaja bolsa-da, uzak wagtlaýyn, kepjebaşyň zäherinden hem güýçli bir zäherde gatnaşygy, zäherli. Jübütler birek-birege bolan ynamyny ýitirer. Iki tarapda-da gorky we günäkärlik duýgusy dörär.
Gözleglere görä manipulasiýa bolan kişilerde gaýgy, depressiýa we özüne bolan ynamynda problemalar has köp görülýär. Käbir adamlar bu manipulasiýany adaty zat döýderler we durmuşyny bu aýlaw bilen ýaşamaga dowam ederler. Indi bolsa manipulasiýadan goranmagyň usullaryny aýtmasak bolmaz. Ilkinji ädimi munuň size edilýänligini bilmekden başlar. Eger-de hälki aýdyşymyz ýaly hemme wagt özüňizi günäkär hasaplaýan bolsaňyz onda, Oturyp pikirlenip görmegimiz gerekdir. Muny etmegimi islemegiň maňa dogry gelenok diýip bilmek iň güýçli goraglaryň biridir. Saglykly gatnaşyklarda araçäk goýmak gerekdir. Manipulýasiýa sessizlikde işleýändir. Açyk-açyk gürleşmek bu oýny düýbünden bozýandyr. Sen maňa şeýle diýýän mahalyň men özümi erbet duýýan diýip, manipulýasiýanyň hakyky ýüzüni orta çykaryp biler. Özüne bolan hormaty güýçli bolan kişiler manipulasiýa garşy has güýçli durup bilerler. Özümize şuny ýatladalyň, meniň hormatym başgasynyň rugsat bermegine bagly däldir. Başga usullaryň biri hem bu işiň üstünde işleýän psihologlara ýüz tutmakdyr.
Manipulasiýa, görünmeýän ýüplerden örülen bir möý tory ýalydyr. Bu tora ýapyşyp galsaňyz özüňizden uzaklaşarsyňyz. Emma muny bilip, Ol ýüpleri ýeke-ýeke kesip bilersiňiz. Unutmalyň, eger-de bir gatnaşykda özüňizi ýadaw, günäkär ýa-da erbet duýan bolsaňyz, mesele sizde däldir. Hakyky söýgi, günäkär duýdurmak, ony ele almak, basgy gurmak däldir. Hakyky söýgi erkin goýmak, garşy tarapyň barlygyny şertsiz kabul etmekden ybarat bolup biler. Manipulasiýa, bize görünmeýän ýüpler bilen dolandyrylýan bir oýun bolup biler, ýöne ony kesmek, diňeje biziň elimizdäki zatdyr.